Tun ṭum chu Indonesia thliar kar pakhata cheng hnam mawl, an changkan lo leh hmanrua an neih ṭhat loh phu lova sangha lian lutuk mai huel man lama hriatthlawh em em lawi si. La Malera te chanchin kan rawn tarlang dawn a ni. An hnam chanchin hi a ngaihnawm hle a, khawvel hmun hrang hrang aṭangin an chanchin zir chianga hriat chian tumin sangha man hun laiin mi tam takin an pan khawm ṭhin a. A pantute hi a tlangpuiin mithiam, thilzir mi, Mihring chanchin zirmi leh environmentalist kan tih ang chi te an ni tlangpui. Tin hnam mak leh dangdai, hma khawsang a ta tawh a, an chin dan la chawi nung tu te an nih tlat avangin thil mak leh dangdai hmuh chak mi ten an tlawh nasa a. An chin dan a dangdai bakah an chanchin a ngaihnawm em avangin hmun hla tak atanga pan vang vang pawh an phu reng a ni. Crickex hi India rama sports leh gaming website rintlak Dinesh Karthik leh Tangiah Jaman te hmatheh a siam a ni. Crickex a inziak lutin Rapid Bonus cheng zathum han dawng phawt ta che. Game nuam tak tak khelin i hlawh chhuah te awlsam taka lak chhuah thei a ni. Phone pay, Google pay leh bank transfer hmangin awlsam takin a deposit thei a, a ranga a him bawk. Sign up in promotion section ah lut leh la. Promo code win424 tih hmangin welcome bonus han dawng theih le. Cricket si khel lai i va neih phei chuan chawlh kar tingin iPhone 16 Pro i dawng thei ang. Affiliated member tan fifty percent commission ham thatna dawng tu niin bul han tan ta che. Comment aling kan dah hmanga inziak lutin thum vawr hmanga chawlh kar tina iPhone 16 Pro dawng thei dinhmunah rawn ding rawh le. Indonesia thliar kar pakhat Lembata chhim lam tuipui kamah chuan a mi chengte hnam hming chawi a an phuah khaw pakhat Lamalera an tih chu a awm a, khaw hnih ang deuh a awmin Lamalera A leh Lamalera B tih a ni. Heng khaw hniah te hian hnam mawl chi khat Lamalera mi leh sa, Sangli zakua vel an cheng mek. Lama le ra tih hi lamak tawng emaw, adona ra tawng emaw a thleng tihna lama tih leh ni emaw thing chi khat, hna khar ang deuh dadap hna emaw tihna a ni. Lama le ra hnam ten he thliar kar an thlen hlim hian thleng atan dadap hna te an hmang thin a, chuvangin lama le ra hming an pu ta niin an sawi a ni. A tir atang reng a, tuna an awmna hmun lem bata thliar kara cheng hlun hi an ni lo va, Kum zanga vel kal ta khan Indonesia ram bial pakhat tanak luak atangin an pem lut a, an thlahtuten an zik chhuahna chungchang hla a an inhlan chhawn zel thin. Lia a sa u suah pawh hei hi chiang tak a tar lan a ni. Khuarel leh leilung nena insiriala khawsa ni mah se, ram hnim leh thei ang chia innghat lovin tuifinriat chhunga nungcha leh thlaiah an innghat a, chuvangin thlai chin dan leh lo neih dan an hre thui lo va. Pawisa hmang ve bawk mahse barter system la kalpuiin an thil duh zawng chu an thil neih tlukpui nen an thleng mai thin a ni. Sakhaw chungchangah la pui thuin hmanlaia an inthawi dan la vawng nung reng mahse Kristianna in a luh thuk telh telh a, an zingah Roman Catholic an awm nual tawh nghe nghe. Khawvela hnam mawl tak tak eng emaw zat la awm mek te zinga lama leh ra hnamten ngaihven an hlawhna chhan leh an hmingcherna ber chu huail man chungchanga a ni. Portuguese hoin kum sangkhat zaruk sawmli pathum daih tawh khan huail an pelh thin dan hi ziakin an lo dah thlap tawh nghe nghe. Lama leh ra hnamte hian kum zanga chuang daih tuipui salian ber zinga mi huail ha nei chi spam huail hi an lo pel tawh thin a. An dam khawchhuah leh dam khawchhuah loh hriltu ber niin tun thleng hian an la kalsan thei lo. Tin an awmna hmun hi a lung hle a, tum pawh ni se thlai han chinna tur chi a ni lo hrim hrim bawk. An khawde pawh awm savusi chu an sapelna hmun ber niin huel awm loh lai pawhin sangha dang leh tui chhunga ei chi sa leh thlai lam thlengin an vai thin. A nei leh bar innghahna ber sperm whale chu an awmna bul tuipuiah chuan kum tin May thla atanga October thla inkarah a inlar thin a, chu chu whale veh hun an ti mai thin. Mumal taka calendar an hman ve hnua an chhinchhiah danin kum tin May ni hnih atanga September ni sawm thum thlengin whale hi an man thin. A tlangpuiin kum khat chhungin whale sawm panga atanga sawmhnih inkar an man thin a. An tih fuh chuan sawmhnih panga mantlin kung te pawh an nei. Khuarel leh leilunga innghat, hnam mawl an nih avangin sangha manna hmanrua pawh an neih ropui teh chiam lo va. Amah erawh chu an neih ang ang an hman thiam bakah tuipui leh a chhunga awmte zeizia erawh an hre bel hle. Sangha manna lawng tena an tih mai, thing tum rem khawma siam fitsawm thum panga vela sei chu tuipui salian an vehna hmanraw pawimawh a ni a. Sangha khawhna fei ki bar leh a khawh thiam lama fa chu an mi pawimawh tawp khawk te an ni. Tun hnu deuhah thing phel a siam lawng an hmang thung. Fei khawh thiam lama fa hi an ngaisang hle a, a duh leh chakna zawng ni theih a nih loh bakah, mi dangte tana inpekna thuk nei, thinnel leh zaidam, mi rilru ngil leh fim nih a ngai a. Chu mi piah a ti miten an thlah te an hlan chhawn zel thin thil a nih avangin A na zah zawng tan fei khawh mi a nih theih loh. Tin lama fa mawhphurhna hi a nep lo hle. Sangha man hun chhung May atanga October thla thleng thlaruk chhung zawng an inserh thianghlim bakah an invawn fel a ngai. Sangha lian huel an manna thal thlahtu hian chhung lam leh pawn lamah ti buaitu a neih lo a ngai a. Midang nena inrem lo chung emaw, lungawi lohna nei chung emaw a a feh chhuah a rem lo a, tin mi pat hmeichhiatna a fihlim a ngai bawk. A ngaihdan ni lo viau mah se, a thinrim phah dawn emaw? Mi thin a tihrim dawn emaw ai chuan Ngawia chu lui char char a ngai a. Miin an tih buai pawhin a tlawm zawk a tan emaw, a tih let lo emaw a ngai. Tin pawn lam mite hriatpui miah lovin a nupui nena an inkar ah emaw? An chhungkua emaw buaina lo nei pawh ni se, mi in an hriat ve lo avang maiin a ram chhuah a rem chuang lo a, thil tha lo a suang tuah thiang lo bawk. Thinrim chunga feh chhuah pawh rem ti loin a feh chhuak a nih chuan vanduaina in a um zui zetin an ring nghet hmiah a ni. Feikhawh thiam chu amah a fel lohna nei chunga a ram chhuak lui a nih chuan vanduaina in a zui ngei ngei thin niin an ring a. Ngaihbel tur pawh sawi tur an nei nual a ni. An zinga fei khawh thiam kum sawmli panga mi Afredas Kebulu tu fan chuan, Hei, en mah teh u, kum nga kal ta khan kan pi leh pu te puithuna awi duh lovin lungawi lohna nei chungin ka feh chhuak lui a. Kan lawngpu te pawn engmah ti ve lo turin min ti mah se ka awi duh lova. Lawngmei a ding chungin huail lian zet chu ka feiin ka khawh a. Hualna tuar tal vel leh lawng inkarah ka tang ta a, ka khingkhang ruh hi a tliak ta rum mai a ni, a ti. Fei khawh thiamte hian hual man hun lai chuan an rilru leh taksa an vawn thianghlim a ngaih avangin hmeichhia an mutpui thiang lo tawp. Kawppui neite chu an nupuite bula an riah rem tih ni mah se, mi panh hmeichhianna an hman erawh a thiang lo va, an lo hmang palh a nih chuan Fei an hum a thiang rih lo. An ti lui a nih chuan an chhia in a zui ngei ngei dawn. Kum sawmthum chuang zet lama fa nihna lo chelh tawh tu kum sawm sarih panga mi Ignatius Blicololong chuan tlangval in a nula duhzawng tak hmuh in a rilru hmin tum in han kher ve bawk mah se nula chuan fei khawh thiam lama fa a nih leh nih loh a lo zawt vat a. Lama fa a nih vaih chuan ka chang tlem dawn em mai che tiin an hnawl phah fo thin a ni. A chhan chu fei khawh tu dinhmun hi a hlauhawm a, nunna chan thei reng dinhmun a ding an ni a. Tin nupa nun hmanna hun an neih tlem bawk avangin hmeichhe thenkhat chuan an iai phah reng a ni tiin fiamthu ti tiin an dinhmun a sawi. Sawi chhun zawmin, Kei chu ka van nei ve thung. Ka nupui hian pasal atan mipa dik tak. Mi huaisen leh pau khauh neih a duh avangin min thlang ve thung a, kan mawhphurhna hi Pathian min pekah kan ngainghet hmiah bawk a ni, a ti. Hmanlai Mizo pasalthate dinhmun anga ding an nih avangin an chhungkua leh anmahni aiin an khaw mipuite an ngaihpawimawh a ngai a. Nupui rai puar fa hring ṭep nei emaw, fa sen nei emaw te pawn sangha mana feh chhuah a ṭul a nih chuan an hmangaih te an feh chhuah san mai ṭhin. Feikhaw thiam Globy Kolulung chuan, Tuipuia engkim huama ka feh chhuah chhan chu ka nupui fa naute tan mai ni lo. Kan khua in eitur kan nei a kan dam khaw chhuah theih nan a ni. Ka tih tur ka hlen loh chuan ka awm a nuam thei chuang lo, a ti. Pheikhawh thiam lama fa chu mi bikte chauh nih theih a nih avangin an ngaihsan bakah an zah a, a hlauhawm zawnga thlir pawn an dinhmun hi a hlauhawm hle. An pelh thin hualte hi an lian thei hle a. A nu Puitling chu kg sing khat sa nga vel a rit ni tlangpuiin a pa phei chu kg sing li sa nga daih a rit an ni a. A peltute hmanrua a hmanlai bawk sia an inchei rei thei hle. April thla tawp lam atangin huel pel tur hian an inbuatsaih tan a, thla tawp lamah an inpeih chhuak thin. Tuipuia an feh chhuah hma hian an puithiam chuan tluang taka an feh chhuah theih nan inthawina buatsaihin an pasal tha te chu mal a sawm a, chu inthawina tel lo chuan feh chhuah ngam a ni lo. May thla a det rualin tuipui kam lungto lawt atang chuan huail a rawn hnai leh hnai loh an lo thlir reng a. A rawn inlar ve leh Baleo, Baleo tiin an av a, chu chu huail tihna a ni. Huail a lo lan rual rual chuan a um turin an che chhuak a. A chang chuan lawng paruk laite inzuiin lawng kar pah chuan hmanlai a ta tawh a, an sangha pelh hlah. Thli in min pui a, sangha in kan lama pan theih nan hmeithai leh hnuchham tam tak te chu an tap a tih hla an sa rual dual dual thin. Huel awmna an va thlen chuan fei khawh thiam te zinga an hma theh ber chuan thal a thlah hmasa ber ang. An lawng hma toh lawt ah chuan hneh sawh tak a ding kak trai in tuipui lam chu a thlir a. A kut khing hnih chuan a fei ki bar mah va siam fit sawm panga dawn lai a sei chu a hun tak a thlah thei tur in nghet tak in a hum a. A fei chu hrui fei tak a hlingin a hmawr leh lam chu an lawng rinawm lai berah nghet takin an phuar a. A khawh phaka sangha a rawn inlan rual rualin zuang pahin a taksa rihna zawng zawng nen a na thei ang berin a khawh a, a hnaih deuh phei chuan a chhunin a chhun ta thin a ni. Hetianga a chhun a chhun kher hi a nat bik avangin an duh thusam a ni a, a rem loh tum erawh chuan a khawhin an khawh mai thin. Chutia an thiampui pain a khawh ve leh chuan feikhaw thiam dangte chuan an rawn khawh ve ta a. Chinghne rualin zuk chal an hual ang maia hualin an inchaih ta thin a ni. Feiki bara an khawh fuh hnu hian a thi mai ngai lova, ni eng emaw zat an inchai a ngaihchang pawh a awm thin. Hualna tuar chuan an lawng chu a hnuk kawi a, lawng pakhat chauva an beih tum phei chuan mel tam tak a hnuk thei hial thin. Kum sangkhat zakua sawmkua pakhat khan an fei khawh thiam Manuel Tobo Bataona hovin Huel palian zet mai chu lawng pakhatin an bei a. Huel hian tui finriat thuk lamah hnuk lut zelin an khu atanga hla takah a kalpui ta a. A sangha ber lah a chau mai si lo. Hawsan ngawt theih a ni bik si lo. Tuipui zau laiah chaw leh tui tel loin ninga ngawt an tang ta reng mai a ni. A nei tur neiin ni rei daih hek lo le, an pum ruak lutuk tih zia awm nan an thawmhnaw an ei ta ringawt a. Vanneihthlak takin lawngvei vak pakhatin rawn hmu fuhin a phur haw a, an thi ta lo hram. Mahse heti chung hian a tukah hual pel tur hian an chhuak leh nghal tho, an luh lul tlang viau. An hotu pa ber Bataona chuan, Kha mi tum zet kha chuan Pathianin a hnena cheng ve tawh turin min ko ta ni ngeiin kan ngai a, Kan hun tawp kan thleng dawn ta tih kan pawm vek tiin an dinhmun a sawi. Thih leh thih, dam leh dam tia rei ngial an chai hnu, vawi eng emaw zat an chhun hnuah hual chu chavin a hnuk an chhat a. A zaih a, an zaih hlum hnuah khawmualah an hnuk chhuak ta thin a ni. Feia an chhunna leh an zaihna atang hian thisen tam tak chhuakin tuipui chu a sen nguai nguai a, chu chuan sangha hlauhawm tak saka ko fo. Mahse lama leh ra mite chuan ngaihdan mak tak mai an nei. Sâk hian thinlung thianghlimte chu a khawihna ngai lo niin an sawi ve tlat, an tawn hriat sawi tur pawh an nei. Chutih rualin sâk hi engtik lai mah a sa nelawm a nih ngai lo avangin a rang thei ang bera hlat an duh thin a, a rawn lan hma ngeia insaseng fel hman an tum thin. Khua an thlen hnuah Huel chu chan darin a khaw pumin an insem a, Feikhaw thiam lama fa chuan a chang tam ber thin a, a khawh hmasa ber tuin a sa duh lai ber a chang bawk thin. Khua mite zawng zawngin a sa hi chang theuh mahse, khawtlanga an dinhmun leh a pelhna a an tha thawh tam dana zirin an chan erawh a inzat lo thung. Huelsa chu an rep a, an chaw rinpui ber niin an man tam tum chuan an thla thum ei an man thei a ni. Huel thau leh a sa rep keng chuan an khaw then awmah an mamawh zawng an va thleng thin a, a rep hrang lian khat leh balhla thlar khat an inthleng tlangpui. Amaherawhchu khawvel changkang zelin an nunphung a tidang lam chak ve hle a. Barter system anga thil va thlen ngawt chu a rem loh na chin a awm tak zel avangin huel thau leh sa te chu an hral ta thin a. Chhung tin in an chan atanga a chan ve vel an hral thin niin an chhut. Kum sawmhnih liam ta atang khan an zingah lawng engine hmang a rawn lut a. Chung lawng nei tu te chuan chan tam leh zual an duh avangin an karah khi a awm chho ta fo. A hma zawng aiin an kal thui thei ta bawk. Amah erawh chu an khawp a rawn Yesef Batauana chuan, Lawng engine nei kan hman hnu hian kan kal thui thei a, lawng kar hah ngai lovin hun leh tha kan seng tlem, mahse kan sangha man tam zawng erawh a ngai reng a ni, a ti. An zingah khawvel changkang zawka mite anga khawsak duh, zirna leh thiamna chhar duh an rawn pung zel a, chung mite chuan an khaw ṭhenawmah sikul kalin khawpui zawkah zirna an chhunzawm ta zel a. Sorkar leh company a hnathawk te awm chho zel in chung mi te chuan an chipui te awmna hnuchhawn in hmun dang a khawsak zai an rel ta hlawm a ni. Tin an fei khawh thiam te upa zel in mi thar an chhuak ta mang lo va, an awmna chheh vel chu mi dang in an rawn dai dar ve tak a vang in a da a, tun hma ang in sangha man tur a awm tawh lo. Sorkar leh environmentalist ten an thil tih chu do dal in an chep telh telh bawk. Hei vang hian an sakhua leh an hnam nena inzawm tlat hual ve pawh hi rei tak an chhunzawm thei ang em tih a chiang ta lo. Lama fa hriathlawh tak lo ni tawh thin Aloysius Neser Tapuna chuan, Ka fate pahnih chuan college kalin kan zinga khawsak zui zel duh loin min chhuahsan a, Ka fate zawng zawng sikul a kal tir a, nun thar an neih theih nana an zirna tur ka ngaihtuah sak thei hi ka lawm hle. Chutih rualin kan fei khawh thiam te an upa ta hlawm a, kan naupang te lah khawvel tharin a rawn ko ta bawk si. Kan hnam nunphung hi kan chhawm nung zel thei ang em tih sawi thiam a har ta viau. Tin, pawisa in kan hnena rawn thlen hnu hian kan nunphung leh thil thlir dan a danglam zo va. Hausa leh rethei kan tehna pawh a dang zo tawh. Kan zinga upa deuhte chuan hual man kan tawpsan rual rualin kan zinga inthendarhna nasa tak rawn thlengin kan khawtlang nun hi a chhe vekin an ring a ni. Tuipui hi kan darthlalang a ni a, tuipui behchhana kan nun danin kan khaw pum hi a nghawng zel ang, a ti.